N'ime y'ekenyoro kia Ititi, ime ya Mosocho Central, ase ogosoa aase omochie bw'omong'ina Robina Bosibori, na komonyora kagokora chigasi chiaye chia kera rituko. Koreng'ana nogotenyara kwaye, egasi aranyare gokora neyo neye yoka ya nyomba, naboigo gosibia ebinto na ogokora egasi enke enke ere ase omochie oye.

Narenge omwanafunsi o Cardinal Otunga, ngakora twenty eighteen, lakini ngaeta nkanyora egrade gia e B minus, lakini nachia konyora besa chikong'ira e university. Natemire korwa erio. Omwaka omotang'ani ngadifa, omwaka o kabere ngadifa, oyo noyo o gatato, naende ndoche noisire koera, bado ntaraaa ntara join. Mama aaaa arwarete. so takonyara gonkonya goo koreisia eschool fees. Mama omwabo nigo akobera nka na konyora gokora keria agonyara koba gagokora ensemo na gosemeria buna omomura oye, aa nanyare koba gagokora ekebarua isiko aria eria anyare koba akobaretera keria bakonyara koba bakuria rituko risukire. Ase amarieta nkorokire obino bosibore. Omwana oino oye one, nasomete akairwa cardinal otunga, nabo asomete korwa agakora, twenty eighteen, agatakerwa aende university, lakini tinare koenyara. Bono nachire korigia obokonyi, tinanyora onde ogokonya, lakini rende, ngosaba onde bwensi oranyare gonkonya, nabo agonkonya. Naende nabo nkoiraneria inaa mbuya mono. Gosemeria kwaye nkoria ng'a okonyarekana nkobeo erio omomura oye agende ase yunivasiti ache gokonya efamiri eyio naboigo eamate. Bono omomura oyio Godfrey nigo abeire kagwesoyia ase oboereri boke boke naboigo bw'asobo nebibarua bike bike eria nyakoba agokonya efamiri eyio korwa ase obotaka bwa nyakoba okoba aroro ase ensemo eyio naboigo oboremi. Onde bwensi ore isiko abwo orabwate omoyo bwa ogokonya, nabo agokonya nabo ngoaka asanti, erinde na inche ng'irane, inche gokonya mama, na abana baminto, na ekenyoro.
Mogambi moinani n'Omosamaria omuya oyio ochia oigete ase enka eyio, nabo egokweresera buna anyare koba akonyora omomura oyio ogais- gachandegete ase University ya Kisii, Ase arigetie konyara koba gakorwa ase University ya Dedan Kimathi, egenyera koba gakoenda etransfer ase University ere ang'e na anke eria ande akanyara koba gagokeania chibesa chionye koba chigotumeka ase epaara. Nonde a good Samaritan naende community leader, omwana oyo Bernard igo namonyorete kibahati ekero are gostruggle korigia Enchera ara transfer korwa university yarangeretigwe aria Detan Kimathi gocha university ya Kisii egere gose ebinto bimwororobere ake oru nonya ninka ogende ekerasi ime. Twatemire ase okonya koriga rigiya abasani na abairi lakini ase emiaka eye ebere taranyara gosoa ase university ase engencho yo oboremeru bwe chibese. Abaibori baye igo barense pi mama omwabo. naremarete narwarete oboremo noboke mboiyo, ntoranyikera ekerenga gie chibesa chiria chiganeirie chia okomoira ase university, twarigete riroba riogotenenia admission yaye, igo nabo tware gosaba ng'a onde obwate omoyo bwogokonya tobwaterane nere na abande bonsi, omwana oyo nere anyare goikerania endoto yaye y'okogenda ase yunivasiti na gotabokia amasomo aye, acha koimokia mwabo igoro nekenyoro gionsi na omogusii. Namange ageneirie gokorewa gokorwa erio korwa ogosemeria aase ekenyoro eke iga na omochie oyo iga aase oboamo. Nkoribotiria getembe television amaritana inche Gilbert Kobi.